X X iPhone X Max Khiang te khiang te khiang te lo lera Kiri Au ka shil vek don yo Tula shila kal mai te He mite hi nia. Khiangte i u chu hlawm hle mai a. Chingi, nang hian inau rawn chhan ve tum khang lang alo, engtin nge min tinga? Awi te, e duh tawk la, cement va la lawk teh, ka lo tih chhun zawm ang. Ehe, Chris a kawr ang maw? Chris! Ade salib. Abe, kahan gaya abe? Chris ka lo in selfie pui thei cheng em? Chris a ka ni lo, helper awi te zawk. Sal a awi te nang maw? Cement vala rawh. I hlawh ka ti duh mi, kal vata che. Mawi bal tunah chuan i thu thuin kawm tawh lo ang. Kei hi ram leh hnam tan mi tangkai tak ka la ni dawn. Nang mawi bal mistiri ve mai mai hi ka hlau tawh ngai lo ang che. Mawi bal, i thiannu thar tur saw rawn en ve ta eng nge an? Enge? Nupui thar tur ka pain min hmuhsak a. Mawi bal, nupui tur a ni hlei na em? I thiannu thar tur ka tih kha sawiin rawh. Mawi bal, school ka la hun tho rawh. Ka pa, pu duh te an school chaw la puang alawm. That chu. Hello, umm, mawi bal school dawn lo mi? Awi te, vawiin chu khua dum loh hmel em mai ka kal peih lo. Ka pa pawh ka bum fel vek tawh. Awle mawi bal. Excuse me, hei hi pawisai thloh a. Thank you mawi bal i va han pa in i va han hmel tha tak. Excuse me tah sawn i pawisa i thlo a. Cheng sengai nila kim lo. Mi thil ru tawh sung che. Gari mistake ho gaya si. Sir rawi te minute khat milo phelh lawk teh. Nahi nahi lut mai teh. Sir sir sir ka tlan chhe miah lo ang tih ka ti em a che. Na hi sak ta he. Sir, ka tlan chhilo ang, a rei dawn lo. I va han ninawm tak. Kha le sir, min tawn leh tawh rawh le. Helmet in khum lo a mi pali erawh an inphur bawk a cheng sang hnih telin chawi ngai ang sir mawi bal pawisa engmah kan nei hlei nen em? Inneih loh leh jail ah ka khung cheu ngan mai lawm. Sir anih chuan kan va la lawk ang aw ka thiante pahnih hi tlai an lo awm ang a. U Naupawi te hmanhmawh ru aw aw level ah rei dawn lo. Khiangte police kha tunge hming khah. Mawi bal bawih te a.

Kei pawh eng vak ma ka ti lo, ka hmangaih che. Kei pawn ka hmangaih che. Thil pakhat min tihsak thei nge em? Eng en ta sawi la? Hei, emergency thil ah cheng sang hnih ka mamawh a, min hmantir zuai thei nge em?

Duati, pawisa chu ka rawn thawn tawh kha aw. Thilge. Ka lawm lutuk e Duata, ka hman ve leh ka lo biang che. Ok. An rawn la let na nge? An lo thleng ve tep ang.

Thiam te tungin va dil a. A sam bharh! A sam bharh beh! Awi bal, sawmli ni mai. Aw le Awite, ka lo pay ang aw. Mawi bal, GPay ka khawih lo, a cash in min pe rawh. Awite, a va han buai thlak. Bruh. Kha le Awite, Mawi bal, pawisa nawi ka nei miah lo. Awite va han buai thlak tak ka thawmhnaw hian pawisa nawi chu kakin ka hria kan check chhin ange. Ka lo dah lawk. Khale awite a nawi tha ngang mai. Mobile min zii phei zawk mai rawh. Unau pawh awite ei tur min lo pe. Thiante engmah ei tur kan nei lo. Buai lai lai in kal mai teh. Unau pawh awite vai buh pawh pawih lo. Thiante i va han in awm. Aw, Bufai pawh mah khan i duh duh zat lo va la mai rawh. La zo vek lo la. U Naupawitea pawh hi a lan danah hian misual ang takin lang thin mah se, a thinlung chhuk nghil takah hian khawngaihna a pianpui a ni. Hey, eng nge awmzia? Hey, Khiangte, eng vai nge i lo lak zawh vek a? Tah lo awmte. Ye Bhagwan, kya zulum hai? Kha Khiangte. Umm dawr rawh. Kha zawng kha ni rawh se, kal tawh rawh. Awite ruaksa ni kha awite. Mobile tunah chuan i dam hmak tawh e.

Hello khiang à Ôi tê ka lo man teu Hey ôi tê Ding lo ding lo ding lo ding lo Ôi bal Ôi tê chu kan man to Eng tin nge kan ti don Min lo nghak rau ka ron kalang Ole moi bal Thiang te, in boss mawi bal hetihian min tia maw, in va han chak dawn lo tak em. Pawi bal hman hmuh ra che, in nupui tura chhungte pawh min nghak rei tawl tuk, hmeichhia ang mai in siam rei lutuk, ka kekawr zipper hi dik thei lo a. Aw, engpawh nise hman hmawng che, ka lo va kal ange.

Pu Lam herh lung ngai reng reng suh. Mawi Balbawi te, i duh dan diaha sawi ve la. Ek minute aw Pu Lam herh ka zunu chhuak tawl tuk ka va zung lawk. Khaw nge hawn kha ka dah daih a. Mawi Bal toilet chu i va hmu em? Hmu e a pa, mahse ka zunna tur ber caah a bik ka keng lo alawm. Mawi bal eng a? Eng chahbi mawi tih? Aw, mawi bal, chahbi hmuh loh te chuan kan awmpuite ho kha zawt mai ta che. Pu Lam herh, chutia dil theih pawh a ni lo. Chu chahbi chu keimah chian ka hmang thei lawm. Mawi bal, chutiang nangmah che hman theih chahbi chu eng chahbi nge nia, eng atan nge hman thin a? Apa, motor hrang hrang pawn chahbi an nei ang hian kei pawn chahbi ka nei ve lawm. E, Mawi Balbawi te, in thlahrung a ni maw? Chahbi chu keiman ka va la nge aw. E, Pu Lam herh chu ti a ngai lo, amah hian toilet chahbi pawh a ni lo a ti, eng chahbi tak niang maw? Amah hi herh a ngai tawh a ni. Ka pa, mimawl chu ka ni bik lo, chahbi ka ti chu hei ka kekawr ka kilh na hi lawm ka ti. Ka hre chhuak thut, inah khan chahbi ka dah daih alawm.